Сезнең барыгызны да Туган тел көне, бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне һәм аның тууына 137 ел тулу белән тәбрик итәм. Шөкер, безнең татар халкы бәхетле халык, ул шигъриятле халык. Аны ерак гасырлар дәвереннән бирле шигърият озатып килә. Татар халкы шигъриятне үзенең яшәү рәвеше итеп сайлаган. Безнең шигърият чишмәсе дә ерак гасырлардан Коллы Гали кебек олуг шагыйрьләребездән башланып китә. Ә инде Габдулла Тукай безнең милли шигъриятебезне биниһая зур биеклекләргә күтәрде. Ул инде менә бер гасырдан артык татар милләтенә хезмәт итеп килә. Киләсе елда атаклы туган тел шигыре язылуга да 115 ел тула. Туган телне белмәгән Татар юктыр. Ул инде хәзер бөтен дөньяга мәгълүм. Туган тел шигыре безнең милләтебезнең рәсми булмаган гимнына әверелде. Киләчәктә дә безгә туган телебез белән Тукаебыз белән яшәргә насыйп кылсын. Габдулла Тукайның туган көненә багышлаган, багышланган шигърият бәйрәмен башлыйбыз. Мин беренче сүзне Татарстан мәдәният министры урынбасары

Без, бәхетле халык, чөнки безнең Тукаебыз һәм аның шигърият дөньясы бар. Бүгенге бәйрәм һәм Габдулла Тукайның туган көне ул чыннан да яшьләр өчен дә, чын ихластан олылар өчен дә, балалар өчен дә якын бәйрәм. Бүген Казанабызда да, мәркәзебездә дә, аның урамнарында, Чаллыда да, Әлмәттә дә, Кырлайда да, Арчада да, районның үзәкләребездә зур бәйрәм чаралары уза. Без егерменче һәм егерменче, егерме беренче гасыр балалары, безнең өчен Габдулла Тукай дигәндә туган тел, Туган тел дигәндә, Габдулла Тукай уебызда. Һәм ул дөрестән дә ул шулай. Чөнки безнең максатыбыз телне сакларга, телне баетырга. Андый максат булса, без әдәбияткә, шигъриятебезгә, Иң зур игътибар бирергә тиешбез. Безнең иң зур горурлыгыбыз ул безнең мәдәниятебез, безнең туган телебез һәм безнең хәзинәбез Габдулла Тукай. Бәйрәм белән сезне барыбызны! Кадерле милләттәшләр, кан кардәшләр, кунаклар! Бәйрәм котлы булсын, чөнки Тукай туган көн. Безнең татар өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе булса, аның вафат булган көне, шулай ук ун апрельдә, ул безнең өчен сагыш көне. Тукай, ул безнең тормышыбызда һәрвакыт яши, бар. Бигрәк тә әдәбият, сәнгать белән кызыксынган кешеләр өчен рус шагыйре Анненский унтугызынчы гасырда әйткән бит, Пушкин, это наше всё, дип. Мин инде, әлбәттә, теге параллельләр китерергә бик өнәмим, ләкин. Тукай да безнең өчен ул шагыйрь генә түгел, ул үзе әйткәнчә, җәмәгать эшлеклесе дә, дипломат та һәм гомумән татар тормышының нинди генә өлкәләре булмасын, Тукайның иҗатында барысын да табып була. Тукайның иҗаты ул татар халкының энциклопедиясе дисәң дә була. Аннан соң бөек шагыйрьләрнең бер хасияте бар, алар Безнең күңелләргә тәэсир итеп итү юлы белән, күрәсең, кеше белән кеше арасын берләштерә торган, кеше белән кеше арасын гына түгел, халыклар белән халыкларны дуслаштыра торган сәләткә ия. Һәм Тукай, әлбәттә, шушы аңлатмага, шушы билгеләмәгә аеруча туры килә. Ул безне берләштерә.

Кызганычка, ул бераз авырыбрак тора, дулкынланып та киткәндер, ул инде без аны генә озаттык. Һәм Наилә Кумысникова күн мозаикасын чиккән декоратив паннолар, паннолар өчен аңа быел Тукай исемендәге мәртәбәле дәүләт премиясе тапшырылды, президент тапшырды. Ләкин инде Менә сезнең алда аны без аны безнең күренекле архитектор Түбән Камада Тукай паркын, Түбән Каманың Җәмик мәчетенең архитекторы Фирдәвис Хановны да сезнең каршыгызда игълан итәм.

Котлыйк без аны да. Һәм ул гына да түгел, безнең бик күп җырлар су буеннан, су буенда учак яна дигән атаклы һәм башка бик күп халык җырлый торган җыр җырлары өчен Наил Касыймовка да Татарстанның халык шагыйре дигән исем бирелде һәм бүген ул фәрман имзаланды. Котлыйк аларны да.
Тукайның Туган көнендә Заһидулла Яруллинның атаклы Тукай маршы яңгырый.

Баш имә, зур син, баш имә түбән җаннар дөньясына. Падишаһ син, бик кирәксә, баш исен, дөнья сиңа. Тукай шигырьларыннан соң аның мөхите, ул яшәгән чор искә төшә. Ялгыз булганмы Тукай ул вакытта? Юк, Казанда таянган Әмирхан, Сәгыйтькә, Гаязга дәшкән. Кайт әле уртак Ватанга, кайт әле, сарга әйтмәле, күз карашыңнан керер җир! Тапмасын кир рия. Ул Гомәрдән курка шайтаннар, дигән төсле Рәсүл бер сүзеңнән иң явыз алдакчы үзен сүздән тыя. Ялгыз булганмы Тукай? Юк, бәхеткә. Ә бүген күпме шагыйрьләр. Күпме Тукайны сөючеләр, безнең бәхеткә, алар карый бүген Тукай күтәргән таш һәм тәхеткә. Шул тәхет тирәсендә бергә булыйк, туган телне зурлыйк, алга, туган тел белән барыйк бергә-бергә!
Юлбашчылар Юл яздырган чакта, Ватан язган чакта акылдан, Кара чорларда да чыра эзләп, Якты эзләүчеләр табылган. Чырак тотып, якты эзләгәннәр, Җәһәннәмнән, дию өненнән. Әйлләрдә көннәр әверелгән Тоташ Варфоломей төненә. Иләмәннәр илне. Мәңге килмәс якты киләчәккә әйдәгән газиз Ватан үзе биниһая шыксыз сары йортка әйләнгән. Сары йортка ябып саргайтканнар, азда өрелгән кайда чын, ялган, томанасы гыйлем иясенә, гыйлемлесе җүләр. Саналган, бер мскал да яктык кермәсен дип, томаланган тәрәз ишеклеләр, күккә ашасы җан шул мәхшәрдән исән чыккан икән, ничекләр? Күккә ашасы бу җаннарны соң нинди фәрештәләр саклаган, нинди генә кара чорларда да гали затлар булган? Ак калган, ак калганнар, кора яксылар да, ак калганнар кора йокмаган, ахмак хаким булса, хакимнең дә башы чыкмас соры йотлардан. Юлбашчылар юл яздырган чакта, юлдан язган чакта халыклар чырак тотып, якты эзләүчеләр һәрчак булган. һәрчак калыккан. Асрамага бала бирәм диеп кычкыруга йөрәк түзәрме? Язмыш үзе килеп ишеттерде Сәгъди йөрәгенә бу зарны. Чираклы язмыш күңел җебен сузган мәллә Казан артына, улым диеп, аны Сәгъди абзый алып кайтты арык атында. Улым, диеп, саф чишмәләр дәште. Улым, диеп, картлар сөйделәр. Кырлаеннан киткәч, ул аларны сихри әкият итеп бер сөйләр. Илһам биргән бу җир хәтерлидер шат авазын үги малайның, Ашың-суына, улым, кайт әйдә, дип борчылуын Сәгъди агайның, Яшьләнгәндә күзе киткән чакта, Онытма, дип, Зөһрә апайның, Төшенә дә кереп чыкмагандыр кайтачагы бөек Тукайның, Тар булмаган күңел, газап чигеп, җирсезлектән иңрәп торса да, саклап калган халкын Тукайларын асрамага алып булса да, ятимлеге аның язмыштандыр, бөеклеге ләкин халыктан, Тукай үзе халкын үксезлектән йолып алыр өчен калыккан. Тукай кергән урманнарга керәм, йөрим Тукай йөргән кырларда. Үги түгел, сөйгән улы булып, мәңге калды Тукай Кырлайда.
Рәхмәт.
Тукай бишмәте.
Толстойда минем һич эшем юк, Пушкиндада минем юк кайгым. Дөньядагы барлык бөектән дә биегрәк минем Тукаем. Сүз булсынга сөйләү түгел бер дә, һич әйткәнем түгел сүз юктан. Бөекләр күп, Тукай берәү, миңа мең мәртәбә якын, үз, Тукай. Гоголь булса ни дә Лермонтов ни, аермасы миңа юк аның. Мин Гогольнең шинеленнән түгел, бишмәтеннән чыктым, Тукайның. Шигырь итеп ятлыйм бу дөньяны, Көй отамын көндә, сүз отам, Шигырь догам, Тукай кыйблам минем, Мин Тукайга карап йөз тотам. Башка халыкларга катышым юк, бүтән милләтләрдә юк кайгым, Мин туялмам җырлап үз халкымны, Мин туялмам җырлап Тукайны. Мин әле кая барам дип дәшәм, Безнең димен барыр юл кайда? Юк, үткәнен түгел, татарымның Киләчәген эзлим Тукайдан. Хәбәр көтмим ерак йолдызлардан, Юк кояшта эшем, юк айда. Үткәннәрдән кайтып килгән чакта. Тукталасы иттем Тукайда. Һич тә күңелем ачылмаслык эчем пошса. Үз-үземне күрәлмичә рухым төшсә. Җафа чиксәм, йөдәп үтсәм, бу башымны куялмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт, соңра хәсрәт килеп алмаш-алмаш Күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш, шул вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам, рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем Була миңа юл күрсәтүче йолдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, Ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәгъсумланам мин шул чакта, Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Өмид берлән карый башлыйм булачакка. Еллар узып бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас, җаным көчле булып калыр. Хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы? Күтәрәм мин карт булсам да авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Булмамын, юк, картайсам да чын карт кеби. Утырмам тик, юк-бар теләк тели-тели. Менмәмен мин, Ходай кушса, мич башына, Шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, Дәшми калмам, Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз, дип җырлармын, Җәсәдемне туфрак берлән күмгәндә дә. Татар халкы Габдулла Тукайны

Саулыгың, минем саулык, синең авыруың, минем авыруым, дип билгеләгән Тукай үзенең мөкатдәс максатын. Син минем каршымда барлык нәрсәдән изге һәм хөрмәтле. Бүгенге шагыйрьләребез дә менә шушы программа төсендәге девизга турлыклы булып кала. Бәйрәм мөнбәрендә Башкортстанда яшәп иҗат итүче күренекле шагыйрәбез, Һади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты Халисә Мөдәррисова. Башкортстанның бәрәкәтле җиреннән, Башкортстан халкыннан бүгенге бәйрәмгә мин зур сәламнәр алып килдем сезгә. Нәрсә тоташтыра безне? Бөтен җир шарында телебез, милләтебез тоташтыра һәм Тукаебыз тоташтыра.

Аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре җыяр. Кем онытса туганлыкны, бәгырендә бушлык тояр. Бар булаек, бер булаек. Суга тамган тамчы кандай, юкка эреп югалмаек. Ата-баба нәзер иткән.

Кеше йөрәге сүнгәндә, җаны күккә ашканда, атыла йолдыз, алып китә аны галәм ташкыны. Атыла йолдыз, кайвакытта йолдыз яңгыры кебек торам, гүя сугышларның нәтиҗәләрен күреп атыла. Киселә күпме гомерләр, Күкне йолдызлар яра. Ничек түзсен моңа йөрәк, Табиксың нинди чара? Рәхмәт. Четтермәк булып тавышымны Мин кычкыра-кычкыра Өнсез калдым Халык белән шагыйрь арасында Ераклыкны аңлап Гаҗиз калдым. Мин кычкырам, алар ишетмиләр. Мин йөгерәм, алар туктап калган. Кеше күтәрелмәс коллык йөген, чөнки алар үз иңенә калган. Ташлагыз сез коллык богауларын, себереп-түгеп тарих бозауларын! Беркем җирдә ике яши алмый, Кеше эшен кеше эшли алмый. Бу заманга син тугансың икән, Киләчәккә илтеп ялга аны. Насарыйлар аны өзмәкчеләр, Аны ялгый ала милләт җаны.

Үз өстемә мин бит җәза алдым. Ишеттерим дип тавышымны, калдырыйм дип сезгә табышымны. Ул гап-гади табыш, ул гап-гади табыш, Ирек дигән, киләчәккә ирек, ирек бирик дигән. Минем түгел, сезнең дә хыял бу. Ирек юклык җанны кыя ул, үзең булып җирдә яшәү өчен табигатьтән Хода биргән көчен ул гап-гади хыял үзең булып, туган телдә сөйләп яшәү җирдә, туган җирдә, туган телдә яшәү, без артыгын дауламыйбыз, бер дә Тугансың икән син җирдә, яшәп кит! Киләчәккә син рухыңны түшәп кит! Бөркем белән яшәгәннәр, бозаулар, хакыйкатьне шулар гына бозалар. Чынлап яшәү, киләчәккә бару ул. Шагыйрь сүзе. Арыганга дару ул. Авазымны соннан җаным Аваз салам соннан җаным чыкканчы, дошманнарны үз өненә тыкканчы. Ишетегез, бу бит безнең изге юл. Җан белән сон җирдә аерып булмый ул. Сайрар кошка ник кычкыру? Сайрасын! Карга кычкыра белә, карга кычкыра белә сайрый алмасын. Таш калыкмас, комлак батмас, карганың да сайрамасын белдең лә, үз телеңдә сөйлә, җырла, яшә син! Яшен җир өстендә түгел, күктә яшнәсен! Рәхмәт. Безнең канда инде бүрелектән белмим нәрсә генә калгандыр. Тарих сынауларын кичә-кичә калганы да аның ялгандыр. Телләр кисек. Заман җиле исеп, кидердез шул канлы авызлык. Бүрелектән безгә мирас булып калгандыр ул бары явызлык. Инде күптән сөяк эремидер, телсез-тешсез калган авызда. Кисмәсен дип кылыч, баш иелгән, шәрә койрык каткан туң бозга. Бүре булып тулган айга карап, күпме генә ула, улама, безне инде күптән ишетмиләр, аларга без Һаман алама. Ә бүрелек түгел эрелек ул, тәкәбберлек яки минминлек. Үз ыруын әгәр сатса каган, кичерәсең икән хур кимлек. Әй кайда ул дала кануннары, бер йодрыкта тоткан түрк илен. Безнең канун хәзер Канунсызлык, чыгарбызмы кичеп үткелен. Чорлар аша безгә бага сыман Ак бүренең зәңгәр күзләре. Ул күзләрдә халкым өметләре, Бабамнарның данлы эзләре. Хакы бармы эреп югалырга, Раббы үзе язган хаклыкның? Күкләр тарафыннан тудырылган, күкләр сайлап алган халыкның дучар ителсәк тә җан асрарга, чит-ят көтүләрдән сөрелеп, ә шулай да безгә кирәк әле, турылыкның тамга билгеседәй, Гаделлекнең асыл өлгеседәй, бергәлекнең якты көзгеседәй, явыз көч рухларны өркетүче, туры юлга безне күндерүче, ирек тәмен канга сеңдерүче, ак бүредәй изге Бүрелек! Төзегемдә язган беренче мәхәббәт шигырен укып китәм, чөнки беренче шигырь ул беренче мәхәббәт кебек беркайчан да онытылмый. Менә китәм инде, менә китәм, тәрәзәңә яфрак сибәрмен, көндә йөргән көзге тар урамга исемеңне язып китәрмен. Менә китәм инде, менә китәм, иртән җилләр юлга куганда, Җан җылысы эзләү кирәк түгел, җан җылысы тулы урамда. Менә китәм инде, менә китәм. Бер кайтырмын әле, билгеле. Җиргә ятып синең өянкеләр, Синме бу дип елар шикелле. Менә китәм инде, менә китәм. Рәхмәт. Ямьле язда Беренче яшел яфракларга елмайганда. Төпсез күктә эреп беткән җиңел канат кошка карап хәйран калганда бер сәер хис, ябансу хис чолгап ала. Яшьлек узды дигән уй бар җанда. Килер язлар, килә алмам бу аланга. Тузганаклар, зәңгәр чәчәк үсәр анда. Шыбырдатып коеп яңгыр явып үтәр. Салават күпере күктән нурлар сибәр. Аллы-гөлле күбәләкләр очар анда. Күпме йөрәкләрдә бәйрәм булыр. Якты булыр күңелләрдә бәйрәм булыр. Уйлап шулай сагышларным таралалар. Гүя аларны күк йөзенә ак болытлар үзенә алалар. Йөз елдан соң кабат туып булса иде. Яшь үләнне. Чык тамчысын күрсәң иде. Кырмысканы атлап үтеп, гашыйкларны сискәндерми, урманның саф һавасыннан исергәнче йөрсәң иде. Әйтсәң иде, Оялмагыз, пар гашыйклар, бу урында мин дә булдым, хәзер мин, кош, күктә болыт мин, кошкайларым, чит итмәгез, сезнең белән мин дә сайрыйм, зәңгәр күкне, җирне, Суны һәм кояшны мактап җырлыйм, Ялгызлыкны эзлим урман ешлыгында. Сагышларым шатлыктан да татлы миңа, Сайрар кошның йөрәк тибешен ишетәм. Ямьле язда коштай шулай очып китәм, Киләчәккә Хәер, Фатыйга әйтеп үтәм. Бездән соң да җир йөзендә чәчәк атып җимеш бирсен һәр үсемлек, яшелләнсен урман-кырлар, агачларда кош сайрасын, яшьнәсеннәр яшеннәр гел япь-яшь күктә, җир йөзендә җыр җырлансын, һич тынмасын. Йөз елдан соң минем гәүдәм агач булып үсеп чыккач,

Җир йөзеннән күрәсең ки аның акрын гына китеп барышы. Инкыйлаплар арты инкыйлаплар, зат алыша затны, сынны сын. Нечкә лирика соң нихәл кылып, кай куышка кереп сыенсын? Ут ялмаган йортның тәрәзендә ватып чыгам дип Күпме почмагын бәргәләнә нәни күбәләктәй, Дөрләп яна гасыр учагы чатыр, чотыр. Тынмый хаман тавыш, тынмый хаман хич, шау, хич, ур-ра! Җиһан кадәр җиһан шаша икән, шигырь ничек түзсен бу чорда? Кеше кадәр кеше шаша икән. Шигырь ничек түзсен бу чорда, Ни дәгъва ит, күңелеңне шулай йолкып, йолкып, Җилгә очыр да. Сугыш арты, сугыш бара җирдә, Дзот алыша дзотны, сыннысын! Нечкә лирика соң нихәл кылып, Кай куенга Кереп сыенсын ут яумаган бикле утардагы җай чарасыз калган үгездәй, сыртын ерта-ерта, бәргәләнеп китеп бара. Китә ул бездән. Күңелләрдән шигырь эзлим. Дарих, тик тапканым явыз ниятләр, Сыгыла да хыялларым кабат, Китереп бер сылый ияккә. Юк аларда җылылыкка урын, Юк аларда гамь дә. Борчу да, шигырь дә юк. Шигырь дә юк икән. Нинди өмет булсын бу чорда?
Татар теле. Яшем туктатырлык кодрәт синдә. Һәм елата ала. бер сүзең. Мосафирга татлы кизләү суы, Адашканга маяк, бер үзең. Синдә ага җирне тибеп чыккан Меңәр чишмә, вулкан лавасы. Синдә тургай, сандугачлар көе, Диңгезләрнең җиләс һавасы. Тоякларның тупырдавы синдә, Кылычларның горур зеңләве, Дәүләтемнең тез чүктергән чагы, Ватанымның өнсез иңрәве. Тир, тимерченең тире тамган сиңа, Бөеклеге синдә ханнарның, Синдә күпме дога ялваруы, Хак Ходайга изге җаннарның. Күкрәгемә хәнҗер кадасалар. Синең белән бәйлим ярамны, Синдә таптым җаным моңы булып, Каләмемнән тамар караны. Җанны кисәр җилләр искән чакта, Ышыкланам сиңа, кыяма. Синле чакта без. Алмазның үзе, синсез калсак, юка пыяла. Аңлы чактан бәгырь сызлавым син, синсез калсам, калам йөрәксез. Син югалсаң, кояш шундук сүнәр, син булмасаң, мин дә кирәксез. Ватан дип, Ватылдык җирдә. Ватан дип ярылдык без. Өзелгән өмет эченнән яңадан табылдык без. Безне үлмәс итә җирдә татар дигән атыбыз. Гөнаһлы дип кыйсагыз да, тәмугтан да кайтырбыз. Кылычлар кыныда безнең, җәйләүдә атларыбыз. Бабайлардан килгән нәзер. Күңелдә антларыбыз, кылларыбыз нык әлеге. Үсә кыз улларыбыз. Без татар, безнең милләттән, алыгыз кулларыгыз.
Рәхмәт, туган тел. Йөрәктә яралган һәр сүзне энҗедәй. Күкләргә тезәсең. Бигрәкләр гүзәл син, туган тел, Син генә үзәкне өзәсең. Өзелеп сагындым мин сине, Дөньяны колачлап гизгәндә, Син генә, син генә, туган тел, Нур булып кунасың йөзләргә. Чит телләр елатмый, көлдерми, Гамь дә юк аларда, моң да юк, Син үзең көймени, туган тел, Мең еллар йотлыгып тыңларлык. Син генә өйрәттең тоярга яшәүнең үз моңын, үз ямен Югалма туган тел, югалсаң, йомылыр шикелле күзләрем.
Караңгыдан аваз сала шагыйрь. Дөньялыкка шигъри сүз оча, Аһәңеннән мең хис кайный җанда. Йә яктылык иңә, мең кочак. Кочак, кочак җылы өләшә ул, Эремәсме диеп күңелләр. Кальбе тулы бәйләм-бәйләм гөлләр, Кальбе тулы утлы күмерләр. Вулкан да ул, шаулы гөлбакча да, Ургып, кайнап чыга хисләре. Җан кыллары белән тоеп яши. Кай тарафтан җилләр искәнне. Тоеп яши җиһан гамен, зарын. Хәятнең мең кылын сиземләп. Һәр җөмләсе хисси чәчкә таҗы. Һәр шигыре милли бер гөләп. Китаплары, күңел гөлбакчасы. Уй-хисләре шытар, бөреләр. Дөньялыкта үз дөньясын төзеп, ул Хыялда йөзгән бер җүләр. Җандашларын барлап исәрләнә, Шигъри утта янып, мең шаша Һәм өр-яңа ысул. Алым эзләп, үз урынын даулый, фал ача.